Бүре псевдонимы астында. Ясай, let's go. Окей, let's go. Короче, э, шәп подкаст, шәп кунак, кызыклы кунак. Э, нәрсә турында сөйләшәбез соң бүген, Фаил? Соң, бу бит, бу әфәнде бит, бу бит эстрада тирәсендә чолаттырган кеше шуңардан башларга кирәктер дип уйлыйм инде мин ну бит инде не совсем нидән эчке дөньясыннан җыр ягына без бит инде менә безнең ну җырчыларның нәрсә киеп нәрсә ашап нәрсә эшли нәрсә эшләгәнен бөтенләй берен беләбез ә чын чын аларның э, иҗатын ягъни

рәхмәт әйдә тиз генә башта ну вот безнең бит инде подкаст ну теге гадәти шундый необычный подкаст бит инде не, не хочется теге айнур сәлам
Алексей, ничего кирәк вообще? Вообще, ничебез? Синең белән мин нәрсәдән нәрсәдән башладым, типа, необычный подкаст. Без э, синең белән э, тиз-тиз генә музыка турында сөйләшәбез дә, аннан соң музыкага вообще кермибез. Отлично. Чөнки Потому что чөнки музыка уже менә монда.

менә э, ну и плюс э, җырлар өчен бит ни кирәк талант кирәк сәләт кирәк бит менә сәләт соң җыр языр өчен сәләт кирәк инде о ә миндә ул күп миндә аллага шөкер бар булып чыкты шуңа күрә шуңа күрә менә шулай ну юк на самом деле җырлар өчен сәләт не обязательно кирәк Юк, ну кирәк барыбер. На кирәк именно чувство. Чувствовать надо. Әйдә сез бит инде менә ярый сез дуслар бер-берегезне нык беләсез. Мин аңлыйсым килә. Вот никадәр сез э, кайчаннан бирле бергә сез бергә укыдыгызмы сез нәрсә булгы? Иә, без Короче, мин 2009 елда Казанга күчеп килдем. Фучикада тора идем. Мин Маузер Сакс һәм Рөстәм исемле бер малай. И Артур миңа әйтә, Маузер Сакс. Ага.

А мин Артурга әйтәм, синең теге Карсон дустың э, э, килгәне, так и был, я так шулай истә калдырдым мин сине. Шуннан без, шуннан э, Рамил әйтә, имеш, менә без Америкага җыенабыз дим, әйтәм, мин дә җыенам. Так что шуннан бирле без бергә сөйләшеп, сөйләшеп, Америкада очрашып, аннары шуннан менә башландык китте.

Тагын Мин, мин получается, Айнурның иҗат җимеше.
Жестко.
Ул син минем папик получается. Продюсер. Ә син мин ул миңа беренче җырны язганда, мин сине зур сәхнәгә чыгарам. Шишен. Минем микрофона, минем микрофоныма гына җырлап кара берне.
Шуны ясап бер минем монда. Әйбәт.
Йок, мен беләсең нәрсә? Вот минем хәзер генә башка килде шундый әйбер. Менә типа иҗади кешеләр турында вот творческий шундый теге. Иҗат бар бит инде шундый стереотип, иҗади кешеләр ул шундый ниндидер летящий, алар әзерәк бу дөньядан түгел шикелләйме.

Фигня дими ул. Юк, шунда шулай бит инде. Юк, мин бит дөресен сөйләйм. Сез сез аңламыйсыз, мин бит дөресен сөйләйм. Сез белмисез, мин беләм. Сез белмисез. Юк, а вот
в итоге просто акча ә менә бит э, менә нәрсәдән чыгып әйтә мин аның реалист материалист икәнен ә бит теге э, берәр иҗади кешегә шундый сорау бирсәң ни өчен син теге в тени ниттең ул әйтер

Әйе, менә бит инде әйе. Сробирс килә, юк син теге мине ул темадан кистереп аттың да, шуңа күрә генә әйтәм, ярыймы сез сөйләшергәме соң ул темага юкмы дип утырам. Тагын кемнәргә э, җырлар чыгарасың син, кемнәргә музыка язасың? Шулар да. Шурамил Ганаимы?
Известно.
Күрдегезме?

Тагын все. Анын менен платиновый и золотой. Ике.
Айда алматып китергән платиновый диск нәрсә дигән сүз? Миллионнар прослушиваниелар. Миллионнар китергә тиеш так шулай яңгырады. Миллионнар.
Әйбәт темага керәсең син миллионнар китерә. Ә бит китермей. Китергә тиеш. Зато ютубта 184 миллион просмотр. Вот.
Кайсының?

Түкердем Ул кулга. Нурмис йокырып торды. Кичү, сука.
Короче, э, менә а, ул темага тоже прикольно булыр сөйләшергә. Ну, б- до этого э, ул темага кергәнче, әйдә әзрәк татар эстрадасын хейт итеп алайык инде. Хейтить? Әйе. Әйе. Мин инде. татар эстрадасын бик нык яратам.

Ты очень высокомерно разговаривал, диде. Вот с тех пор мин татар музыкасын яратам. Йо!
Аны бит надо обозначить, то, что ул синең фикерең просто. Вот, ну... Юк! А, кстати, мин хәзер бит үстем. 2004 елдан 10 ел узды. Ну. Минем мнениелар үзгәрде.
Ну-ка, әйдә әле.
Ну-ка. Татар эстрадасы.
Ну. Фе, э,

Но просто одно дело, если син, одно юк, одно дело, если син металл музыкасы еще иҗат итеп синең, ну, күп җырларың э, топта булып, то есть вот, әгәр дә, ну, вот, алыйк, син бит инде композитор, саунд продюсер, син күп кенә артистларга, шул ук вакытта топ артистларга, Гүзәл Уразова, Әнвәр Нургалиев, Ришат Тухватуллин, Элвин Грей, э, ну, практически бөтенесенә җыр язган кеше. Mm. Хәм шуңа күрә синең фикереңне иштәсебез килә безнең татар ну эстрада турында в целом. То есть син синең әйтәсең килә, син җырлар иҗат итәсең, но син татар эстрадасын тыңламыйсың. То есть То есть син иҗат иткәндә вот бар бит инде бар бер ничектер теге дизайнерлар нинди референс куллана, анда монтажерлар э, теге насмотренность. Ә вот синең получается син җыр язганда нет такого, что син типа тыңладың, Аһа популярный булган татар җырларын шундый так и үзеңнекен чыгарасың или нет такого да мин представляю үземә 40-50 яшьлек татар хатыны и мин музыка язам күзне йомып и мин представляю нәрсә аны заставит менә былай эшләргә именно шуны язамын и ул әйбәт менә баян җитми икән баян өстисең если ул хатын синең башыңда сикерә башлый икән мәйттереп значит әйбәт

Ла.
Вот безне, вот без хәзер Яңарырга- интересный разговорга Әйе, керәбез. ну, яңарырга бит кирәк һаман саен бер үк Нәрсәгә бер үк кирәк сиңа булмый. яңарырга?
Я- я- я- я- Яңарырга. Яңару бит ул нәрсә. Яңару происходит от безысходности. Яңару происходит вынужденно, когда что-то надо поменять по-любому. Юк, аңардан Я- гына барлыкка, иҗаттан да барлыкка килсен. Эх, ну мондай күп булды бит инде. Менә менә Менә шуның кара, турында син яз. хәзер рассуждаешь, беләсең кем кебек? Син думаешь, что син э, современный?

Разница бар инде бездә, бездә, бездә аеруча да яраталар шулай күпертеп эшләгәнне. О, фәлән тегә. Понятно, понятно. Ну, җыр остается шул ук. Җыр шул ук кала. Җырга килгәндә дә менә Рамил бит барыбер иҗат эзләп яңа төрле форматта иҗат итә башлады чыгышы. Нигә? Нигә? Менә анысы яхшы сорау, чөнки бераз гына эчендәге иҗат кылларын

үзеңнең вот ниндидер максатың булса, в плане вот максат дигән син вот әйттең то, что син более приземленныйрак. Мин андый приземленныйрак түгел, мин бит инде син беләсең то, что немножко теге летящийрак. Минем бар андый нәрсә тоже теге татар теле, үземнең там эземне калдырырга, инде шундый нәрсәләр. Шуңа күрә

Әгәр дә менә шулай иттереп кеше тыңлый бит инде, это вот то есть идти на поводу у потребителя дип атала ул. Әгәр дә менә шулай иттереп барсаң, согласен, акча эшлисең, сүз дә юк. Әгәр дә максатың акча эшләү икән, слов нет, ты на правильном пути. Но әгәр дә синең максатың акча эшләү түгел, ә беренчедән Менә үзеңнең иҗатыңнан үзеңә тәм табырга. Ну, вот кайфуешь син үзеңнең иҗатыңнан. Аннан соң вот ниндидер менә, вот син әйттең дә, вот яңа алым кертеп карарга, яңача эшләп карарга. Яңача эшләп карадың. Була там, да, прикольно. Була, что-то нет, не очень. Не. И вот шуннан, шуннан кеше сиңа үзе әкрен генә тартыла башлый. И шуннан ул әверелә нигә? ә, үзгәрешкә то есть мин просто вот хәзер сез сөйлисез дә мин ну теге уйлап карадым менә там казах эстрадасы турында типа вот аларның бит тоже бар национальный эстрадасы тоже шылдыр былдыр шылдыр былдыр шылдыр быр а бар заманча ни ну мин уйламыйм что андагы кешеләр уже туйганнар нидән и шуңа күрә аларның ну шундый заманча ниләр направлениеләрне итә башлаган анда просто миңа калса әгәр дә безнең эстрадага да шундый ук вливаниелар кертеп шундый ук ну акчалата әйтәм инде мин акчалата вливание кертеп акчалата вот условно без синең белән аны сөйләшкән бар бит инде условно прикинь ал ал вот файл вот вот ал например биш татар эстрадасында вот җыр яза торган э, ну, саунд продюсерлар нәме анда әйтик марат мухин эльмир азгамов айнур шарапов ну тагын кемнәрнедер аласың әйме давлян давлян и тагын берничә кеше
и аларны җибәр укырга ну кая берәр ну хәзер конечно санкция вакытында э, э, проклятый америкага җибәр шуны укырга

Менә без бит синең белән изначально вот күк төсле күзләр, анда эзләрен иҗат иткәндә бар иде шундый момент, что типа хочется менә заманча, но татарча. Вот менә Илгиз, но татарча. Илгиз менә шундый әйбер эшли хәзер. Илгиз Илгизнең музыкасын алсаң, ул бит инде теге Ну, әкрен әкрен менә син менә син кара әле әйтәсең җөмләңне. Заманча, но татарча.
Әйе. Димәк, татарча үзе заманча сүзенә каршы килә торган, чөнки анда но, но дип әйтелә, бәлки. Заманча һәм татарча. Э, уже сәер Уже не звучит.
Заманча һәм ну, татарча. Юк, заманча дигән мин но, но, но э, кушымтасы анда, чөнки... Чит, ты заикайся.
Не заикайся.

То есть ул глобаль проблема. Не проблема это, я считаю. Ну, мин, мин считаю, что это проблема в плане того, что мин бит әйтмим, мында, мында сүз бармый, вот син әйттем, синен шундый сүз чыкты, типа, татар музыкасын үзгәртергә. Мында сүз үзгәртергә дигән э, мәгънәдә бармый бит. Мында э, мин уйлыйм, татар музыкасының яңа юнәлешләре булсын ие дип. То есть вот яңача яңгыраш, заманча яңгыраш. Топ менә, беләсеңме, вот сәтәсең, э, яшьләр икегә бүленә, типа вот э, Илгизне тыңлый торган һәм э, олыларны тыңлый торган. Чтобы вот чтобы яшьләрнең

ул артка артта калган безнең анда условно менә алсаң рус эстрадасын ерак китмибез инде рус эстрада турында сөйләшәбез рус эстрадасын алсаң анда бар һәрбер артистның менеджеры пиар менеджеры э, контролирующий ниндидер администраторы концертный директоры бөтен шундый структурасы бар то есть условно аның даже социаль челтәрләре белән дә кемдер шөгыльләнә то есть ул аңа әйтә менә мондый ага

ну сен ничек ну үзем инде кая чакыралар шунда барам ну вот шундыйрак вот не подход и шуңа күрә миңа калса менә әгәр дә ул бит на самом деле вот минем шулай да уйлаганым бар менә ул яңалы яңа музыка иҗат итүчеләр юк та түгел бар алар Просто аларны кеше белми. Әйе. Менә, менә мине бит кеше белми. О! Шуңа, шуңа, монда, шуңа, шуңа монда, гомумән әйткәндә, структурно килергә кирәк. В общем, в общем, Рамилнең соравы. Нигә сез аны танымыйсыз? Какого хрена? Менеджерлар, мин үзе бетерәймен выкладываю. Мин бетерәймен, үзе бетерәймен. Ник сез мине танымыйсыз?

Шуңа күрә. Вот, но ул очень круто, очень стильно делает. Вид, видосы классно, все классно. Э, мне просто сам стиль музыки, это тот, который я не слушаю. Кара, да, менә күпме вакыт кирәк бер кешедән, мисал өчен безнең татар эстрадасында топлар рәтенә кереп китәр өчен, менә нульдән башлап

Угу. Там все собрались. И Раз, там... Доктор Шекубрак Шилешнең И Оскар конечно. Усманов э, дигән кеше анда, тоже безнең белән. Ул сөйләшә, ул ни ди? Э, аның бит аның бит хитлары күп, хитлары күп, хитлары күп. 90-нчы елларда.
Хитлары күп.
2000-нчы елларда. И ул әйтә, мен менә бер нидер хит әйтте инде, истә түгел. Ронан бер кешегә предложил, әйтә, әй, дерьмо. Икенчегә предложил, я алмыйм. Өченчегә предложил,

А, менә, искә төште. Типа вот, сен әйттең дә, менә кемдер 10 ел буе там, 15 ел буе җырлап йөри, бер җыр җырлый да, аннан соң выстреливает. Э, бер көнне, короче, бер чувак белән общаемся да инде. И э, әйттем дә инде, вот мин җырчы дип инде, ул, короче, и ул сораша башлады инде. Ә, тегене беләсеңме?

Ничек инде резко? Ну анда бит бөтенесен дә кертмиләр. Бөтен кой анда. Ан- Анда. Ну, анда инде нигә инде эстрадага? Эстрада.
Иә.
И мен шунда аңладым, что күп кеше өчен, вот даже условно Анвар Нургалиев, ну, вообще любой артистны алсаң да, Элвин Грей, менә менә бөтенесен, һәрберсен алсаң да, әйме? Кеше өчен ул бит инде популяр була именно менә шул җыры чыккач кына. Соответственно, ул аның өчен

Заказывайте песни 905 377. Юк, шын, шын. Скидка. Мин хәзер просто э, үстем.
Картайдым диген инде. Үстем, үстем. Юк, заказывать идесендә ничә сум була соң?
Төрлечә, төрлечә. Төрлечә була. Ничә сумнан башлана? 50 дән башлана. 50 дән башлана.
Бер яр, бер ярларга. Ә?

Юк, син менә акча дидең дә, иң важный нәрсә акча дидең. Акча, акча, акча.
И, ну вот, нәрсәгә инде сиңа акча? Миңамы?
Матур яшәргә. Ничек соң матур? Төрле илләргә барып ял итәргә. Тәкиягә барып

Акча шуңа гына кирәк, что ли? А тагын нәрсә кирәк аш? Белмим.
Өй алырга, машина алырга. Ну, то есть вообще синең тормышыңда иң вот мин әйтә алам үзем турында. Ну, условно, минем кыйммәтләрем ул гаилә, типа, аннан соң торган җирем. Ну, все-таки туган җир.

Авылга кайтасың, ул шундый рәхәт. ул- т- т- Ну, рәхәт бер көнгә. Юк инде, бер көнгә Но түгел. авылда яшәп тормыйсың син алайса авылда. Юк, сүзенчә авылда тормыйм, но мин А. Татарстанда торам.
Ну, почти авылда тора бит ха. Почти авылда торам, ну, әкрен генә шунда Йо, таба ә үз барам. бит авылда инде. яшәп тормыйсың син.
Үз авылымда нишләп Әйе.
тормыйм? Белмим, анда Рәхәт бит анда. анда.
Рәхәт. Ну ничек тормы торышың да алайса? Юк, ну анда Туган җире, ну, ә? дөнья дөнья уйныйлар да бар бит. Ә, ну, юк Бар инде. бар еще бүтән әнә бүтән бүтән кешеләрнең мө- мәнфәгатьләре дә бар бит әле, интереслары. Юк, Син мужчинамы юкмы?
Понимаешь, ул бит Э, Юк, туган ил и что? Ну, вот я не понимаю просто, шуннан. Ну не инде, бар барыбер Син сиңа ул приоритет, синең син назвал приоритет. Э, гаилә и э? туган җир. Ну ни хрена себе. Ну, типа, туган ну, җир на втором месте синең получается. Да.
Син типа, гаилә белән туган җирдә яшәргә кирәк. Ну мин аны аңладым еще Америкада яшәгәндә. Ничек кайттым соң мин? Яшәргә кирәк төрле җирдә, минемчә, минемчә. Менә Юк, ярар, яшә, төрле җирдә яшә. Ну, понятно, что төрле җирдә яшәп карарга була, ну, барыбер син, ну, белмим. Юк, анадым, анадым.
Юк, бу синең мнение просто, понял. Мин просто удивился, шок каттым. Удивился. Дэвид Барапака. Шок каттым.
Ну, шок каттым же, шок контент. Шок контент.
Шок контент. YouTube, YouTube кара. Котлета котлы ит. Кемнең әтисе ул?
Ракета өрәк ите.
Кем ул? Кем?
Равит Батулланы не видел. Ты рассказывал?
Короче, Талас, короче, э, татарский словарь, Трамвай у трамвай.
Короче, сөйләр кешегә, кеше аны турыда белми. Беләләр инде ничек. Ә, Сөйләгән бармы? Юк, сөйләгән. Сөйлә, сөйлә, офигенная история. Ниндидер сүзлек бар, Рабит Батулланың, по-моему, да? Белмим, син шулай дигән икән.
Әйе. Э, Мин аны Роберт сөйләде, между прочим. Мгм. Роберт. Если что, Робертны обвинять. Йо, йо.
И анда прям бар сүзләр, э, кайбер су- ну, ниндидер сүзләр татар сүзләреннән барлыкка Йо, килгән. Ул шулай ди. Ул имеш говорит, что Мин то- ишеткәнемне генә әйтәм, белмим, ул Татар- аның утверждениесен мин рус ишетмәдем. сүзләре татар теленнән килеп чыккан рус Әйе, сүзләре. И талап ракета, карагыз. Ракета. ракета, өрә китә.
Котлета, котлы ит. Аннан соң... Э, трамвай.
Трамвай.
Утрам бай. Элек байлар гына йөргән трамвайда. Утрам бай. Аннан соң... Э, Офигенная теория, конечно. YouTube, бысы уже безнең вариант. YouTube, YouTube кара. YouTube кара син контент. YouTube. YouTube ала, наоборот, син. YouTube ала.
Э, YouTube ала. Ну, ничек телисең, шулай нитергә була. Офигенная син теория. Тагын ниндидер сүзләр бар. Ну, анда карагыз.

Мира, да. Ә минем вот үз, үз и- телем үз ни дә, Аллага кал- шөкер, Аллага шөкер, Рамил. Татарча җырлар яз.
Яза Грэмми, белмим, илай да, яза. Грэмми.
Грэмми, Америка белән Менә йөрис анда. алтын барсың бармы синең?
Но это в идеале, в идеале, желательно. Алла бирса була. Була Алла бирса. Егетләр. Була. Юк, булыр, булыр. Булыр, һич шигем юк. Юк, кстати, син бит аңа ул нәрсәгә адымнар ясыйсың. Вот син бит хәзер Beatstars та вот нитәсең, әйме? Син беләсеңме Beatstars нәрсә икәнен? Мин музыкадан вообще нык еракта. Короче. Короче, мин бер мәлне туйдым заказлар эшләргә. Ага. Туйдым сүз юк, менә монда иде. Митәм, я же хочу

Ә кыйммәт торам.
Кыйммәт түгел, шундый йөн. 30 доллардан алып башлана. 3000 сум. 2000 сумнан башлана. 30 доллардан до бесконечности. Угу. Но прикол в том, что анда ул әйберне сатып алалар берничә тапкыр. Допустим, бер җырны могут аларга 10 тапкыр, 20 тапкыр, 30 тапкыр, 100 тапкыр. Бүтән анда бар топовый битмейкерлар, кемнәр анда уже, ну, узак, күп иттереп саталар.

талант кирәк.
Кирәк түгел, this is талант.
О, в талант не верю, кстати. Вот аның шундый нәрсәсе бар, прикинь, ул ни талантка ышанмый, короче, типа, как это... Талантка ышанып булмый инде, талант. Ишегендә бар талант. Талант түгел, это просто количество часов, проведенных над определенным занятием. Менә юк инде ә кемнеңдер бар предрасположенность ни сәләт сәләт диләр.
Предрасположенность это называется.
Это талант. Менә әгәр дә син э, яшь чагың буе

Алар реклама ясасаң, тагын да күбрәк алалар.
Ну, то есть, җырдан тора инде. Тора. А, это прям бик нык тора. Ну, әйдә болай әйтик әле. Әйдә әйтәле безгә сөйләп күрсәтәле, нинди илләрдә булдың син? Прям перечисли просто даже булдың. За границей.
Мин булдым Таиландта. Бер. Америка Кошмар Штатларында. Ике.
Францияда.
Өч.

Шул, шул булды. Всего ничә җиде? Сигез, сигез.
Сигез. Россияда булдым.
Рәсәйдә.
А Беларуси? Беларусида юк.
Польша?
Турция әйтмәдең? А, Турция, да.
Турция бит ул безнең СНГ.
А Казахстан? Казахстанда не был.
Турция. Груз...
Әйдә уңга тутыры инде. Францияны әйттең, Голландия. Пересадкаларың булмады.
Кая булган бара мин тагын? Ни алан сөйләшәсең син? Ни ату ташы сөйләшәсез? Бали. Булды инде.
Яра тугыз. Тугыз. Исеңә җитмәдеме? Мин там это барып кайтырым. Үзенә. Бик Токиога кызык эш. барасың килә инде. О, Токио барасы килә.
Ә Ни өчен ул культурашысың син? Япония. Восток. Нандрят яска. А, мин беләм ни өчен, потому что ул, прикинь, чыкканнан бирле Наруто карый. Наруто. Хаман. А ми- без Америкада булганда 2010 елда ул аны карый башлаган, башлаган яме или карый идеме уже? Кара иде уже. А Хаман карый.

Ну, син бит инде телең өчен. Телең өчен.
Во, телем өчен.
Нәрсә эшләргә тиешмен, әйме? Я тебе больше скажу. Минем, наверное, балалар сөйләшмәячәк.
Э, Татарча сөйләшмәячәк, скорее всего.
Ну, менә мин әкрен генә шуңа таба барам да бит инде. Мин нәрсәгә әкрен генә керә башладым? Телгә. Телгә и Интернациональный брак. А. Син беренчедән ничек шундый э, адымга барырга көчең көч тупладың, карар кылдың? Юк. И әйтимез машина нәрсә именно? Нәрсә? Өйләндем. Йә, син әйтмәдең бит, или әйттеңме? Синең интернациональный брак дидем. А. То есть э, гаиләң синең синең хатының Алжирдан. Алжир иленнән, гарәп иленнән. Әйе, гарәп хатыны алган үзенә Айнур. Шейх шейх булган. Царь во дворца. Кушай то, а подходи шейх... сюда, делай то.
Кияу анда ничек буласың? Шейх, типа. А? Кияу ничек була?
Сипти.
Сипти.
Ну, такой. Сипти. Не, ничек соң сиңа вот э, ничек ничегрәк вот ул бүтән Ой, бик кызык, Аллага шөкер. Бүтән халык, бүтән культура, бүтән вообще. Шундый кызык.
Шундый кызык. То есть, ну, синдә юкмы ул теге Эх, менә бәлешләр салып каршыласалар. Ну, менә бүген ашадык.
Ну, бәлештән хуже, что ли? Хуже түгел.
Уже түгел.
Бәлеш ашыйсы килсә, мин кайтып әнигә дә бәлеш ашыйм. Юк, мин мин әйтәм, вот аларга барганда именно, то есть аларның культурасы типа юкмы шундый теге. Кстати, кстати, аларда булганда менә иногда хочется просто пюре с котлеткой өйдәгечә можно пожалуйста дип вот. әйтәм кычкырам мин анда менә өстәлгә менә шулай ашыйсы килә менә э, кыздырган бәрәңге фарш белән или нәрсә или макарон ну шундый менә безнең татарский национальный макарон ләкшә ошы ләпшә ләкшә ну вот шундый әйбер ашыйсы килә сагындыра но в общем и целом нормально а не общение то есть сез бит инглишчә сөйләшәсез хә русча инде әйме русча русча өйрәнде и

Короче, подожди, кайсы версияны сөйләргә? Давай шын сөйлим, потому что шын, шын аның әнисләре өчен безнең шын булмаган версия да бар. Потому что, ну, в общем, алжирский субтитр.
Мин дуслар белән, Рамил белән. Җыелдык Испаниягә. Һәм э, мин бер приложение скачал специальный.

Заходи. И менә бер тысяча радиус куйдым, и кызлар эзлим. 150 кызга яздым где-то. 150 түгел, 50, наверное. 50 кызга яздым. Яздым, эй, эй, вот туда, сюда. Теләк 5 елны булган синең. Поехали.
И ул берсе дә җавап бирмәде. Прикинь? Берсе дә җавап бирмәде.

И ол оказалась минем хатын. Менә әйт. И ул оказалось Испаниядән түгел, ә Алжирдан. Испания, Барселона менә монда, ә Алжир через море менә монда. Между ними 600 километр. И ул мин радиусны 1000 километр итеп куйгач, ул Алжир эләккән. И шуннан менә сөйләшеп киттек тә без аның белән. Әкрен-әкрен сөйләшә сөйләшә башладык. Мин Испаниягә барып кайттым. Без аның белән сөйләшәбез, сөйләшәбез. Беренче әле күрешмәдек. Ул бу иде апрельдә. Шуннан соң әкрен-әкрен генә без инде август җитте, ә июль җитте. Ул әйтә, әйдә күрешик ди, мин сентябрьдә Балига барам ди, әйдә кил, без күрешәбез дип әйтәм. Точно, все, киләм, күрешәбез. Июльдә, июль ахырына киттем э, Дубайга эшләргә мин. Диджей булып эшләдем мин анда клубта. Һәм Лина әйтә, все, кил, мин Балида, сентябрьдә, шул көндә Балида булам, ди. Мин әйтәм, Ә мин эшлим Дубайда. И мин киттем, килдем клубка сәгать 8-гә. Менем шундый коварный план иде. 8-гә кичке 8-гә килдем клубка. Диджейский пультны настроил. Артур Маузер сакс тоже рядышком монда эшли иде. Хоп-хоп-хоп, музыканы куйдым. Ә сәгать 10-да, яли 11-дә минем уже вылет иде. Мин специально билет алдым. Э, Дубайдан Балига, Балидан Дубайга 3 көнгә. Хатынды күрү өчен. Ну, ул да вакытта хатын түгел икән.

Ә синең аннан соң выходнойлар яшьтән? Ә минем ике көн выходной иде. И а на третий день уже опять рабочий день. И мен Балига үштон тугыз сәгать буе анда килдем. Ә, ә, хатынның отелена килдем, күрештек, порадовались, киттек ашарга, гуләйттерергә өч көн буе генә анда э, барида безләр белән күрешеп ну погуляли в общем все отлично э, таныштык так сказать официально и все аннары киттем кире дубайга дубайга кайтышлый как раз аэропорттан килдем сразу клубка сәгать кичке сегезгәме тугызгамы сразу эшкә килдем в общем мин шул рюкзак белән клубтан киттем балида булып кайттым и кире эшкә килдем

Все, аннары Дубайда эшләдем дә тагын берничә ай. Э, Хатын әйтә, әйдә инде, как-нибудь надо, чтобы ты ко мне приехал. Ди. Я тоже думаю, надо к ней уже приехать. Ә алжирга виза ясар өчен такой геморрой. Мин еле-еле Мә- Дубайдан Мәскәүгә күчтем. Мәскәүдә бер какой-то э, старик бер алжирецны табып, аның белән аңа акча түләп, ул миңа приглашение ясатып, потому что э, хатын миңа приглашение ясалмый.

Әйтәчәкләр дисәң шалтыратып. Сезнең кызыгыз ниндидер малай белән гүл әйтеп йөри. Бу төрек сериалларына кебек әйме теге. Юк, реально, сезнең э, бу кызыгыз кем белән гүл әйтеп йөри. А, ты нельзя, ярамый. Ят булмасын.
И без просто мин машина арендовал анда, машинада йөри идем. И без э, нидә единственный урын куя без әзрәк торговый центрда гүл әйттек инде, и машинада сөйләшеп утырдык парковкада просто. Потому что урын юк, ну, или или берәр ресторанга барып ашадык инде. Көненә 2 сәгать Потому что он родится шылтырта, син кайда? Все, уку вакыты бетте, кайт өйгә. Ул кайта. И я говорю, я проехал 5000 км просто ике сәгать көненә үткәрер өчен что ли? Шулай бит инде. Ну, мәхәббәт.
Мәхә- Ну, мин шулай дип әйтә идем аңа. Әйдә инде группа больше. Нет, ярамый. М, б- Больше нет.

Айта, алай бездә ярамый ди. Син должен килергә әти-әниең белән и минем кулны сорарга ди. Аннары ок. Но мин никак не могу әтигә әйтергә, что вот исәнмесез, әти, сәлам, менә минем егетем бар дип. Алай әйтергә ярамый. Это получается син хөрмәт итмисең әтиеңне. Син әтиеңә аны сүзләр әйтә алмыйсың, что синең егетең бар. Ә син можешь просто әйтергә, типа, мине иртәгә сорарга киләләр. Әйе, и мин килергә тиеш әти-әни белән. Но мин бит алай килә алмыйм әти-әни белән. Минем әти-әни вообще э, в шоке. Они говорят, «М, Кая йөрисең Оя! син? Кая йөрисең син? Улым, син точно Сириядә түгелме? Әни әйтә. Ой, И короче, я говорю, әйдә баштан танышыйк тогда, говорю. И без замутили такую схему. Э, Алар на Новый год Төркиягә

Шундый. Мәхәббәт.
Фаил резко сүзләрне оныткан теге. Юк, на самом деле, на самом деле бу ни, нәрсә әле ул балаларга сөйләр өчен бик кызыклы нәйме. Менә мин сезнең әнигезне вообще-то 3 тапкыр гына күреп.

Мин просто тел өчен бик янып инде теге бик э, минем өчен ул бик ни сорау. Сине нитми. Мин Слушай, просто вот бар бит я знаю, что меня будут называть эти они. Мне этого достаточно. Ну вот бар бит безнең а анда тоже шулай что ли эти они? Юк.
Ну это синде эти они, это была инде. Эти они я хочу, чтобы эти они осталось. Эти они. Ә просто менә бар бит безнең менә общий теге уртак э, ни дустыбыз бар бит Рашид. Ул вроде тоже шундыйрак ие бит инде. Мин аны тоже бик күптәннән беләм. Ну тоже телгә бик особо нитми. Ә вакыт барган саен все-таки кешедә уяна шикелле менә шундый теге үзеңнең э, телеңә, үзеңнең мәдәниятеңә әзрәк тартыла башлыйсың. Вот ул анда балаларына репетитор алып татарчага өйрәтсен дип бераз анда чтобы ну татар телен хотя бы белделәр алар бит инде барыбер татарлар яртылаш булса да юк ну аңларга да була сөйләшүен авыр бит инде менә аның балалары ничек хәзер татарча сөйләшергә өйрәнә нәрсә кирәк ул вообще татар теле вот самый главный вопрос Ничек инде нәрсә Юк, кирәк юк, булсын? имею в виду, нужно нәрсә, ә, ничек? Ну, нәрсә, вот ты мне скажи тогда, нәрсәгә кирәк ул? Кроме того, чтобы татар теле родной язык. Кроме этого, Аралашырга, кем белән?
әният ең белән Можно на үзең- русском үзең- спокойно разговаривать. Ну, алай Я- я- дип я калсаң, просто- нәрсә я- кирәк я- рус теле? Я, не- я не то чтобы против,

И нәрсәгә э, практическое применение татарск, татарского языка? Ну, менә шуның шу, шуның өстендә эшлибез бит инде без. Менә практически применениесе булсын өчен инфраструктураны булдырырга кирәк. Ул ул телдә, ну, инфраструктураны э, мин имею в виду, э, менә тормышта кирәк булыр, менә шул э, мохтаҗлыкны тудырырга кирәк, телне саклап калыр өчен. Ул синең э, тамырларың, ул синең э, генетический кодта язылган син татар дигән э, ни ничек дип әйтим син татар синең ул телең булырга тиеш ул телне э, телне оныткан ничек әйтәләр телне белмәгән халык үлгән халык ну что-то шундыйрак ни бар то есть халыклар бетә ну вот э, шуңа күрә ул тел кирәк булсын өчен Аның өстендә эшләргә кирәк. Юк, ә нәрсә кирәк булырга тиеш ул? Мин просто я я не, мин не против. Просто миңа интересно. Нәрсә кирәк булырга тиеш ул? Ну, андый сорау андый сорау бик, ну, то есть, бик тирән сорау. Инде тел э, аралашу гына түгел бит инде, аның артында бит тарихы, аның артында гореф гадәтләре, аның артында бөтен менә безнең буынга буынга буыннан буынга килгән ниндидер менә генетик код та була ала шул килеш э, шул ук э, тәрбиядә була ала. Менә әмма дә ләкин

Гарәпчә язырга кирәкме, или кириллицада калдырыргамы, үз вакытында ул тоже үзгәргән. Имею в виду, насколько глубоко надо, ка, э, если копать, имею в виду, можно там так глубоко докопаться, может, как бы поэтому Монда бит сүз хәзер проще- э, ан- аның хәтле к- тире, ну, то есть, Вот, ну, я- н- да. аның хәтле тирәнлек турында бармый, ә элементарно сөйләм телен саклап калу дигән сүз бара. Монда бит э, без хәзер ә- ә- әдәбият турында анда әдәбият, э, ниндидер э, язма менә шул теге ничек дип әйтәм гарәп телендәге синтез әйе нәрсә нәрсә каллиграфия турында сүз бармы бит инде ну хотя бы сөйләм теле турында сүз бара миңа шуңа күрә син әйткән сорауны ну менә ал син рус телен ал син белмим мин анда инглиз телен шулай ук ә нәрсә кирәк рус теле ә нәрсә кирәк француз теле

Телне саклар өчен генә, ну, если единственная причина сохранить язык, это просто, чтобы его сохранить, как будто этого мало для того, чтобы язык сохранить. Ну, Логично. Ну, друзья, телне саклап калып син үзеңнең халкыңны да саклап каласың вот аннан вытекающая бер юк әйтәсез сөйләшү генә әз телнегә саклап калыр өчен сама цель сохранить язык как будто бы не, не, не может сохранить язык сама цель просто просто чтобы давайте сохраним язык

Ул телне саклап калуда ярдәм итә торган әйбер. Да. Слушай, ну может, когда мне дети появятся, может, и скажу, нет, все-таки тот артель надо, чтобы они изучили. Я же пока, пока же детей нет, я же даже не знаю, что это такое. Поэтому, да, возможно, но... я не, это, не, не понимаю, о чем говорю. Возможно, я поменяю свое мнение. балалар теге нәрсәле ул шуңа күрә әле бит без синең белән беләбез бит ниләрне теге америкада читтә торган кешеләр кайвакыт татар телен бездән дә яхшырак беләләр. Это точно.
Бездән дә яхшырак сөйләшәләр. Әллә нинди сүзләр кулланып.
Вот аларда әйтерсең теге тукай теле прям вот тукайча сөйләләр, сөйләшәләр алар. То есть теге әллә нинди сүзләр кулланып. Да, эволюционный татарский язык какой-то э. там. Реально. Шуңа күрә ул
Бик ни, тирән фәлсәфи тема. Монда Америкада күп кызык кеше, конечно.
Әйе, ну аларга кермик инде. Алар
Америкадан торып, безгә ничек яшәргә икәнен лучше беләләр алар анда. Ни, ул аерым подкаст булырга тиеш, ул Америка майларына. Ну,

Юк, чыннан да бик шәп аралашу булды бу. Миңа шады. Ну, мин бу бөтен сөйләгән әйберләрне в принципе белә идем. Бу теге тыңлаучыларга күбрәк караучыларга и минем э, балаларга күрсәтергә. Әйе, балаларга күрсәтергә.
Һәм э, гомумән әйткәндә менә шундый иҗади кешеләр э, син үзең менә шул сорауларга шул сораулар бирәсең дә теге телне саклап калу нәрсәгә кирәк ни э, мин аның турында уйламыйм да дип бит ул кеше андый сораулар белән андый кыйммәтләре юк ләкин ни ничек кенә карамастан ул менә шушы телне саклап калуда бик күп өлеш керткән кеше ул күпме җырлар иҗат итте күпме нәрсә эшләде но әйтәсем килә менә э, минем минем мечта

Там... Хазер сериаллар.
Хазер сериаллар. Все.
Ну так реально, ну это же факт. Это... Может сериаллар төшерә башлабыз. Йо, прикольно булды. Иҗат турында сөйләшеп булды азрак гаилә тормышында сөйләштек. Вроде, да? Әй.
Иҗат турында сөйләшеп булды, вроде. А у нас я всегда так залез. Ты еще все шмелснулся вообще?